vakadzi vanotiza varume eh, kune chikomba chandanzwa paspeed mine
eh, paspeed zvimwe toona takuka ah, but ini nechingotenda kuti ndara tingoita zvakanaka kana tanzi tishande tongoranisa toshanda makorokoza mazuva anoda kurohwa ah, asi but amanaka zvechokwadi zoti takadaroka hati tinogona kuedzana nditori nemfeso nditori naye nditori nekiti racho karo kuti tiende kubasa meni muri sei

kana zvakanetsa kuchikomba kwanokutaimira hatogona kuita makasa imi unoona sei makasa makasa ine mari ndozorambira nemari ndizvongoti mari yangu iyi eh, uyu uyu anotogona kuenda kozi uyu anorambira nemari but ukaona munhu anoshingirira panyaya dzemakasa eh. kana kushingirira panyaya dzezvinhu zvinazvaka zvisina maturo eh. munhu iye akaenda kuimba yamwari ane basa anoshingirira kuparidza manje chitodika uyu munhu eh mwari vachaita zano naye sani sani unoona pauro aishingirira kuuraya vanhu anga achanzani paya achinzi sauro okay eh wakafamba achiuraya vese vaenzano namata aive neushingi mwari ndoona kuti apa ndikaisa basa rangu munhu anoshingirira pabasa rangu unoona kuti murume uyu uchada mwana mwari chete rine rimwe remazuva saka zviri mwari vanongotena zvinhu zvaanozvitena so ukaona kuti akashingira pazvauri kuita so anongokuti kushinga kwake ungakuuye kubasa rangu

Ah, pakaipa iwe iwe shamwari ndakaoma shamwari ah, iwe pakaipa wena ah, pakachena kuri sei
iwe iwe uti pasa tako here
ye

maita zvakanaka munhu wamwari eh. ndaichishanda kuguma komba u eh. saka manje pasvika ndabva ndanzwa voisi eh. kwanzi ndanoparidzira nyika isiye zvakaipa iwe kuchiedza saka ndatonzwa voisi varume vari kundirambira zvakanaka zve munhu wamwari mm. voisi ramanzwa iroro manje zvakanaka kuti mukadanwa manje mosiya zvechikorokoza izvi mm. anditi imi mubva mateedzera izwi ramanzwa iroro richitaura zvina maturo shoko ramwari rinotaura jona akambozama kutumwa akada kuramba seizvozvo ukada kuramba uchiedzera mari zvinopera but zvinozonjodzi inokuwira sira rakaita jona saka iwewo zvawatonzwa inzwi zvakanaka amene maimvundisi moti kudii nezvekutaura ndatova nedi ichokwadi ichocho mwari vanoshandura mwari vanoshandura zvunhu musambonyanya kutambura zvenyu izvozvi zvamatoitirwa zvikuru kana inzwi ramuri kunzwa iroro ndimwari sauro chai chai achitoenda kunouraya asi akatosangana nechiedzi saka hazvina kana dambudziko imi mitendeukai muende kuna mwari mukangogona kuitira mwari zvakanaka zvinhu zvese zvatoita hakuna chinoramba kuna mwari
nyasha chete
aiwa imi mivai nefaith mukangova nekutenda chete zvinhu zvese zvinoita mukangotenda chete mukango zvese zvamunofungidzira inga chero vazhinji mubhaibheri vakatopiwa zvakawanda nekunamata mimi namatai chete musiyane ava vatoenda regai vaende nezvinhu zvavo mai zvamwari negoridhe nekukurukoza zvingafambirana mai ndozorarama nei varume mwari vanokutsvakira imwe plani ah. mwari havapererwa ah, ndapererwa manje dai zvaiitaka ah, ndamboshanda mbicha ndozoparidza umwe musi kana mamwe makore hamuzvioniwo munhu wamwari ka eh. inzwi ramatonzwa irori yari ndokunonzi kudamwa kwacho